Opakuru Ruoth, oganda jo Nyasaye. Amor ahinya ka Ruoth omiyowa ngima kendo kawuono, kendo daher mondo mi akel iye chiemb chuny kokalo kuom ndiko mar Nyasaye mondo mi wagwedhre waduto kaka oganda jo Nyasaye. To kapok akelo ndiko mar Nyasaye, an iluonga ni Evangelist Odek Onje, Kendo daher mondo mi agwedhu kond wend pak mar Nyasaye. Tok werno anakel wach kendo wach ne gwedhwa. Ero uru kamano. Amen. Ay, Yesu. Yendo na

Wageng'uru wang'wa mondo mi wayud lamo. Wabiro lamo Nyasaye manyalo gik moko duto. Wuoro man kod teko, Nyasach polo kod piny, wagoni erokamano. Thuolo ber iyiero jatichni mondo mi okel wach Jehova Nyasaye. Oh, an mana giro tichni Nyasach ng'wono. Weche duto ma iseketo e pacha Jehova koa kuom ndikoni, mi akir ne jogi ka yath mikiro Nyasaye makelo thieth ne jogi Jehova Nyasachwa. Duong' odogni kirie badi kuom weche duto ma isesingo Nyasaye mangima. We mondo mi yaw it jogi, nitie jomodich kod wach Jehova Nyasaye. Yie mondo mi yaw chuny ng'ato ka ng'ato kod it ng'ato ka ng'ato mondo mi owinj wachni moa ndikoni maler Ruodh Nyalo. Bed jakora itelna kod tekoni mar Roho Maler. Uma ichiela Jehova, um jowinjo ichielgi kod tekoni. Ka ang' waporo wach ma winjruok obetie, yaye Nyasaye, nyingi noyud duong' kuom weche duto e nying Yesu Kristo. Amen. Basi mana kaka nasewachonu johera mag Wuora, An Evangelist Odek Onje, ajatich Nyasaye kokalo kuom wer kata kokalo kuom yalo. An gi wach moro matin ma daher mondo mi awuo awach ne jotich Nyasaye kata johera mag Nyasaye kata jowinjo wach ma Nyasaye omiya kod kawuono en wach mangima kendo en wach matiyo. Ang'eyo ni kinde duto ji mang'eny ohero chiko itgi e lendo milando, kata obed lendo mar tho, kata obed lendo mar gima otimore e piny. Ooyo daher paroni ni makelo ni opogore kod mano, ma wach Nyasaye mondiki e Muma Maler. Oganda moko bende ohero winjo weche mikelo kokalo kuom gi piny daher mar wachoni ni ma keloni bende opogore kod mano iyie ichik iti kuom wach mar nyasaye ok ang'eyo ni thuolo ber in itim ang'o kama intie ang'eyo ni samoro en okinyi emiwinje wach machalo kama iikori mar dhi manyo mag ringruok to bende daher paroni kata idhi manyo mag ringruok to mag roho bende kaw kamoro achiel idhi godo kata obedo ni ma in mana e hotel ikaw chiemo mar migawo mar odiechieng' Aher paroni ni mag roho bende ikawo. Kata bed mana ni in e odi gotieno idwa ni mondo idhi yueyo idhi nindi, akwayi ni mag roho bende ikawo. Mad Nyasachwa gwedhi kwa wadonjo e wach mondiki e nying Yesu Kristo. Amen. Anakawo thuolo machuok kendo kiparo ni an kod thuolo mang'eny to samoro deweyi oko. Omiyo kuom thuolo machuok ma an gono, kaw godo wach ma Nyasaye osekelo kokalo kuom tekone mar Roho Maler. Wabiro yudo somo e buk mar Jeremaya apar gabiriyo kwan matindo abich nyaka boro. Muma wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho niya, okuong' ng'at ma baro weya, to geno mana kuom dhano, ka parone bor koda Ochalo kudho manie thim madongo e piny motwo, mana e lowo motimo chumbi, ma onge gima dongoe maber, onge gima ber ma ng'atno nyalo yudo. To ogwedh ng'at ma ogena kendo oyie kuoma. Nimar ochalo gi yath mopidh but aora matero tiendene kochomo pi. Onge gima thage kata ndalo oro ma chieng' rienyie mager, nikech pote osiko ka ng'ich ang'icha. Ok odewo kata ka koth ok ochwe, to osiko konyago anyaga olemo. Amen. Analer weche moko kokalo kuom ndiko ma wasesomono, kendo abiro lerogi mos mondo iwinjgi, nikech ber mondo mi oler iwinji, ma kata ka koro ang' ochopo kama koro iyale Yesu mak igoye koko mondo mi iwinji to ni isewinjo wach kuom gima oler. Muma wacho niya, Nyasaye kuong'o jogo mabaro to weye, jogo maweyoe kendo kawo genogi gimiyo dhano.

Koso genoni ikawo imiyo piny? Aseneno nyadi mang'eny ka ji ogeno kuom osiepegi kendo ginyalo timo neno ni osiepna mang'ane to gima nyalo pogago onge. Ang'eyo ni mano bende ber. Aseneno ka ji ogeno kuom ajuoke ma samoro amora ma wach moro odonjone to ajuoga emoringo dhi ire. Mano bende ber nikech konyi kaka in ineno.

kite kamoro amora modhiye onyalo loko kite to kaw kido mar kama entieno kata oidho mane wi yien odwano chal kod yienno kata en mane lum odwano chal kod lumno tiende no ng'ongruok loko kite kaluwore gi kama entie a wachoni kod ndiko ma wasesomo ni kata mana jal minyalo geno kuome kata mana dhano minyalo geno kuome En ng'ama nyalo lokoni pache, en ng'ama nyalo lokoni kite sa asaya. To Nyasaye makwayi mondo mi igen kuome, mabiro kelo ni gweth kuom geno kuome. Ai, Jehova Nyasaye modak apanda e polo malo, Nyasachwa ok lok kite, dhano ema nyalo loko kite. Kata igeno mana kuom osiepe, chuny mar ong'ongruok nyalo donjo kuom osiepni malokni kite mipenjni ni to ma be osiepna cha ma be osiepna mageno ma watimogo gik madongo cha Chuny mar ong'ongruok nyalo donjo kata kuom anyuola miparo nogeni kendo timoni gik mabeyo miparo nogeni kendo luongi kaka nyathigi mo anyuola lokre kodi ma mayi kata mana lowo mane oweni ma mayi kata mana mwandu mane wuon oweyi ma timni gimoro marach kata ketni gimoro ma hinyo ngimani Anyuola ok en ng'ama ber ming'iyo godo gen kuom Nyasaye. Anyuola ok en ng'ama ber migeno kuome. Osiep ok en ng'ama ber migeno kuome. Dhano ok en ng'ama ber migeno kuome. To de ber kigeno kuom Nyasaye manyalo gik moko duto. Haleluya. Aseneno kata jomodak kata jomokendore ka gigenore. Dhako gi dichwo jogenore. Kendo ne gitimo kata arus To bang' thuolo matin, giwinjo ni gipogore, giwinjo ni keny okethore. Ang'o momiyo ma timore? Dhano ok inyal geno kuome. Dhano en sum, dhano en gima owichore. Emomiyo Nyasaye wachoni, nikech osesomo pach dhano mong'eyo ni dhano to nachweyo kido machal koda, to kata kamano ok en ng'at minyalo gen kuome. Donge ineno ka arus kethore? Arus mane otim kendo ne ji oywore mang'eny kendo nomiye duong' kendo geche nopango lain ka riedo jothuru gi jothur gi dichwo nobiro ma arus oriw to kata kamano dhano ok gen kuome jasigu satan nobiro moketho keny manie kind dichwo, mopog nyithindo koni gi koni, mopog mwandu koni gi koni. Emomiyo awacho ni nyathi Nyasaye, ok inyal geno kuom dhano. We geno kuom dhako ma in godo, ni chiegano to ahero ndi, ni chiegano to ok nyal timona gima rach, ni dhiale e kind ji, kendo ipake e kind ji. Ok atami ni kik ipak chiegi. pako to paki to gen kuom Nyasaye mano omiyo urado kode mano omiyo utudoru kode mano timo ubedo gimoro achiel mano e ng'at monego gen kuome kasto chunge dier odno kasto gik moko timore kare apako Nyasaye man kod ngima ok ne ka kata jomoko dhi ka juoke gilweko weche te kuno, giwacho te, pesa gi bende lal, pesa gi bende rumo. To daher wacho ni bau mibiro ikigo kitho, bur mibiro nyumie kitho, ajuoga mine ni dhireno bende ne ik mana ik machal kamano. En bende obiro tho nikech ngimane ok nie lwete, en bende ibiro mana ike nikech ngimane ok nie lwete. Ja, ja, ja, nyathi Nyasaye Gen kuom Nyasachwa manyalo gik moko duto. Gen kuom Nyasaye manyalo a kodi piny. Gen kuom Nyasaye manyalo goli e piny motimo yugi. Mano e ng'ama di geno kuome. Muma lero maber ni ng'at mogeno kuom dhano en ochalo mana gi kudho madongo e lowo motwo kendo much pi ok onyal winjo. Onge gima dhi maber kanyo nikech Nyasaye ok ogen kuome. tiende ni kuong' lilo ema donjo. Iseneno ka dala ma onge Nyasaye, nyithindo baro madho kong'o koni gi koni. Gik maber matimore e dalano onge, nikech genogi ok giketo kuom Nyasaye. Ago ne Nyasach Israel erokamano. Jeremaya lero maber kawacho niya, ogwedh ng'at ma ogeno kendo oyie kuoma, tiende ni kuom Nyasaye, nimar ochalo gi yath yath mopidh but aora ayayo digene kuom nyasaye mondo ichal yath man but aora kendo tiendene kochomo pi tiende yadhno ochomo pi onge gima thage nyathiwa kigeno kuom nyasaye gima nyalo thagi onge kata obed chandruok machalo nade emodonjoni nyasachwa nomak badi nyasachwa norienyni agone nyasaye erokamano Kendo chako wacho ni ok odewo kata ka koth ok chwe, to en osika sika konyago olemo. Tiende ni yien mopidh kama ber, kama geno mar Nyasaye nitie, en gweth lilo ema oyudo. Yienno dongo maber. Dhano ipimo kod yien. Bende in ibuta aora? Be Nyasaye okelo aora ma kata ka piny tek ma kata ka korona nego ji a to in in mage ngima Nyasaye oriti nikech igeno kuom Nyasaye ma kata ka kech chamo ji kejno iwinje lakini Nyasaye oriti omiyi ngima ma kata ka tuoche ma ok nyal thiedhi nego oganda to in Nyasaye oriti. Zaburi prochiko gachiel wacho nang'o? Anabed kodu kata ka dhano ganda gi oganda gana gi gana tho e bathu to anasik kodu an Jehova Nyasaye un joga. Nyasaye ohero jok mogeno kuome. Kata uwuothe ma ewi kite motimo thuonde, anabednu jarit. Zaburi mia prariyo gang'wen to wacho nang'o? Ere kaka dachal ka Ruoth Nyasaye ok obedo jakora? Tiende ni wageno kuom Nyasaye, to Nyasaye bedo jakorwa kinde duto, to Nyasaye lochonwa kinde duto. Osiepna igeno kuom piny, piny to chung' marach, piny oyiengore marach. Di igeno kuom Nyasaye mochung' motegno. Osiepna igeno kuom piny, piny ochung' marach awachoni. Gen kuom Nyasaye manyalo gik moko duto, to we gik moko ne dhi maber. Jalno mogeno kuom Nyasaye, gik mapek e ngimane, ruoth loko bedo mayot. Nitie sa maber monego iwinje wach Nyasaye manyalo konyi. Yie mondo mi iyie kuom Nyasaye kinde duto. Yie mondo mi iyie kuom Nyasaye kod pachi duto. Agone Nyasaye erokamano. Daher penjo ni geno ni ni kanye? Daher penjo ni ni geno ni iketo kuom ng'a? Igeno kuom ji kosi igeno kuom Nyasaye? Igeno kuom dhano kosi igeno kuom Nyasaye? Igeno kuom ajuoke kosi igeno kuom Nyasaye? Piny odhi marach, piny ogeno kuom ajuoke nyaka jotelo. Ogeno kuom ajuoke. Ji dhi ka joga kinde ka kinde giweyo Nyasach Israel. Nyasaye mano baro nam malich ma nyithind Israel kalo kotwo, honni malich miwuoro Igeno kuom Nyasaye. Jakobo ang'wen kwan matindo abiriyo nyaka par wacho nang'o? Kaw thuoloni mondo iwinj wach koa kuom Nyasaye. Tiende ni kiwinjo wach koa kuom Nyasaye migeno kuome, tibiro bedo mabor kod jasigu Satan. Ibiro tamo jasigu Satan kuom tich modwa ni oti kuomi. Apako Yesu, sibuor mar dhood Juda, jal manyalo omo gik man maboyo maduog kel kata ne anyuola osewacho ang'o kuomi, to kigeno kuom Nyasaye, Yesu jang'wech marabora emomiyo iluonge ni simba. Kowuok to biro ywayo gik mana nyuolo ma imoduogo ket ni kare. Emomiyo iluonge ni sibuor mar dhood Juda. Oriti kinde duto. Muma wacho ni samopiye dhoot, samopiye rangach, onge ng'ama nyalo hedhore chiewe.

Kidong' mana gi Nyasaye mano chiwo mana e thim ne nyithi Israel mochamo kaka chiemo, duong' odogo ne Nyasayeno. Awacho niya, nitiere oganda mogeno kuom lewni ma girwako. Lewnigo nitie kod kinde ma bende ka giseromi tiweyogi. Nitie jok mogeno kuom lewni mirwako e del mondo mi ji onegigo ni gibeyo. Tada awacho ni nidigeno kuom Nyasaye nikech lewnigo bende ti. Da wacho ni di geno kuom Nyasaye. Ji oe geno kuom ajuoke mana kaka sewacho. Ajuoga ma kadwa kalo nam to nyaka idhi yie. Di geno kuom Yesu Ruodh Nyao. Amina Ruodh Ler manyalo wuotho ewi nam kendo nam winjo dwonde. Di geno kuom Yesu misinga. Ne ane kama intie. Donge neno ka gik mi in godo gin gi jasigu Satan. Mwandu ma in go gin mag Satan. Onge geno kanyo. Kuong' lile mantie, nyithindo biro lal e lweti, ibiro wito koda ka jonyuolni nikech itimo winjruok gi piny ruodh mudho. Iwe wach Nyasaye mangima monego igen kuome, iwe wach Nyasaye mangima manokelo warruok. King'iyo kaka Yesu notho e bau, pod igeno mana kuom jasigu Satan. Aye nyathi Nyasaye, thuolo ber kod kinde, dhi kawe thuolo

to ulam Nyasaye e dier odu. Ka ugeno kuom Nyasaye, to wecheu mag ot ne dhi maber. Kenje mang'eny kawuono mukore kendo kethore nikech oketgi e mise mag jasigu Satan. Nyasaye ok osol e ot kama ji odake, emomiyo ji nokendore chon, to ti mit mar kendno norumo. Dichwo neno mon manyien emoneno ni beyo mondo mi koro dago mano kendo ni koro rach

Dwaruru Ruoth Nyasaye ka kinde pod nitie munyalo yudego. Tiende ni genuru kuom Nyasaye ka pod un gi kinde minyalo yudego. Adier ywagneuru ka pod en machiegni, to Nyasachwa ne winju, Nyasachwa ne dwoku. Waauru malo watine Nyasaye kod teko duto te. Waauru malo wagen kuom Nyasaye makelo chang ne ng'ama ok nyal. Kuom Nyasaye chang yudore, kuom Nyasaye geno yudore. Waduoguru ir Nyasachwa manyalo duto, waduoguru ir Jehova manyalo duto, Ruodh Jerusalem, Nyasaye man kod nengo. Aye, apako duong' mar Nyasaye. Ang'o migeno kuome mamayi kwe? Ang'o migeno kuome mamayi kwe mar odi tong' di bir nyasaye jakel kwe tong' di duogo ir nyasaye manyalo mi kwe kwe motamo piny ngima kwe motamo jotelo kwe motamo jomwandu kwe motamo jopesa ai Donge ineno ka iti thagori? Samoro ibaro yie ni miere, samoro ichwako mana kong' e gweng', samoro ido mana male kiyud chiemo michamo, to onge gima ikwere kit ngimani. Ichamo gik moko te. Ai wan gi jopesa ma nigi mwandu, ai giwuotho gi barupe madongo e ofuku, makwerogi ni winjo ok onego icham ma ok onego icham ma ok onego icham ma ka Nyasaye pod omi ngima kendo itek e bwo pinyni many tiye mar Nyasaye many tong wang' Nyasaye Jehova Nyasaye enoting'i malo Jehova Nyasaye enolochni ok onyal weyo wasigu inyi bende ok onyal weyo wasigu muomi ka igeno kuome, nikech owacho ni anami anakel gweth ne jalno mogeno kuoma, anagwedh od jalno mogeno kuoma. Nyasachwa ok nyal jwangi. Gen kuom Nyasaye, gen kuom Yesu Kristo, gen kuom dwoko mar piny. Kata weche tek, kata kech nego ji, Tigeno kuom Nyasaye, owacho ni ok onoweyi podhi ngang', nimar in kode, en bende en kodi. Nya Yesu wacho ni beduru kuoma, to an abed kuomu. Kendo Yesu wacho ni ng'ama winja, winjo jalno mano ora ma en wuora manie polo malo. Duong' odog ni Nyasaye mangima. Erokamano Ruodh Gen. Agone piny gi polo. Erokamano. Agone Nyasacha manyalo gik moko duto erokamano. Mad omiwa chuny mar geno kuome. Mad omiwa chuny mar geno kuome. To wanalame kendo wanatine kinde duto. Nyasaye ema nyalo duto. Ka jopur dwaro koth, to en e ruodh koth, okelo koth go piny kendo ji puro kendo ji yudo chiemo. Owacho ni wachna ok no dog nono kaka koth makelogo piny ok dog nono ma ok otimo gimoro. An bende wach Nyasaye ma omiya makelo kuom geno kik dog nono, to time gimoro e ngimani. Duong' odog ne Nyasaye manyalo gik moko duto. We ketori e weche mag dhano, nyathi Nyasaye. Dhano nyalo wuondi. Samoro idonje kanisa manyien pok iyudo josiasa gi ywayi chien kod weche mipong'ogo iti koni gi koni, ok inyal yudo kwe. Magi chwanyi nyaka gi jakwath midonjo ire muglamo ni Nyasaye midonje lwete. Ai, tong' di thegori gi dhano, dhano en jathuwa, dhano en ng'ama rach. Ne kaka Modikayo gi Esta okalo e lwet dhano ma jasigu. Agone Nyasaye erokamano makelo dwoko. Agone Nyasachwa erokamano matimo honni madongo. Ka ng'ato nigi Nyasaye, ka ng'ato geno kuom Nyasaye, gimoro amora modwar e ngimane, Nyasachwa biro miye. Duto mokwayo, Nyasachwa biro miye. Kolamo Nyasaye kod adier kod warruok mar musalaba, Nyasaye biro timone maber. Agone Nyasachwa erokamano. ta owacho ni kik igen kuom dhano dhano rieke richo dhano sum dhano nyalo kunyi dhano nyalo kunyi kapod ingima osiepni migeno nyalo tweyi nyaka e jela maisha osiepni migeno ka gimoro timore e kindu kode ai eka ning'e kit dhano kare oh pok ing'eyo kit dhano let something happen between the two of you is when you will realize the kind of a person he is or she is People can change. People are not as always you may think. Glory be to the Father. Mad Nyasaach wayud duong' kuom weche duto ma osepuonjore kodwa. Wadhi lamo Nyasaye mondo oket genowa kamoro achiel, wagen kuome, waaye geno kuom dhano, waaye geno kuom ajuoke pinyni. Yud duong' ma nyaka chieng' Nyasachwa, ero uru kamano, wadhi lamo. Agone Nyasach polo kod piny ero kamano. Jachwech mar gik moko duto te. Owacho ni omiyo wateko kuom gik moko duto mondo mi obed e lwetwa kendo wariti. Duong' odogne ma nyaka chieng' kuom sechweyowa e kido machal kode. Agone Nyasaye ero kamano moseloso odiechieng' mondo mi wachne okal Jehova Nyasaye e it ogandane. Duong' odog ni Ruodh Nyalo, Ruodh Ngima. Iro kamano a Ruoth man kod teko kod nyalo. Asekelo wach ni Nyasaye ma puonjowa mondo mi wapogre kod geno kuom dhano. To wakwong wagen kuomi Nyasaye manyalo gik moko duto. Wakwong wagen kuomi Ruodh Ngima, Ruodh Geno. Wakwong wagen kuomi Nyasaye mondo mi gigo duto ma wachando imiwa kokalo kuom gweth mari Nyasaye. Aketo piny kima e lweti Aketo piny Kenya e lweti, aketo jotichni e lweti kamoro amora ma gintie. Itagi imigi weche makare ma piny nyalo winjo Jehova. Igol weche maricho ma kelonwa bwok, igol weche maricho ma kelonwa weche ma ok odhi kare e ngimawa. To wane badi kichango jotuo mosegeno kuomi, to wane badi kichango jonekni moseyie kuom wachni, to wane badi Nyasaye kichungo puthe mano oseyie kuom wachni. Duong' odogni Ruodh ngima. Ipar studio Jehova mosemiya thuolo mondo mi agol wachni kokalo kuome yaye Nyasach ngima. Imed ting'o wuodi malo moseyiena mondo mi atim kamano e studio ne. Imed ting'o studio mar Blessed Jehova malo nikech oyiena mondo mi ati tijni. Duong' odogni kiparowa waduto. Duong' odogni kitimo maber. Mi chunywa ong'eyi, mi parowa ong'eyi mondo mi wagen kuomi, waher wecheni, wasik kuom wecheni mondo mi wayud warruok moa kuom Yesu Kristo. Duong' odogne kuom weche duto Nyasaye. E nying Yesu Kristo alamo kuom yie. Amen. Ero uru kamano johera mag Wuora kuom sekawo thuolo mondo mi upuonj wach Nyasaye kokalo kuom puonjruok. An kod nyinga an Odek ma wuod Onje, mana kaka nasewachonu e thuolo mokalo chien, ajatich Nyasaye e yor wer kod yor yalo. Mad Nyasaye gwedhu ka ihero mondo mi tudri kod jatich Nyasaye e yor lamo, e yor paro, Namba maga en nono abiriyo nono abich ang'wen nono adek adek abiriyo aboro. Anwoyo 0705 403378. Ero uru kamano. Atiyo kod studio mar Blessed Studio, Blessed Patrick Studio.